Tɛɣu bɛ bɛ ya ni Naabuni nam daa nyɛla ti yɛtɔɣa ŋɔ ni yi Supreme Court n kana nama pam daa dola tiŋa to ka bɛ daa gbaai saawara kaman tumpɔŋɔ nama maa ni do shɛm maa di tuya ni di lɛhi di mali kuya maa ka lɛhi to di mi tuya ni bɛ yɛn lɛhi li maa ka Aburi nima ka bɛ diri danfaani ka Andɛi nima ka bɛ diri danfaani to din daa nyɛ bɛ kpa kɔmitii Din daa nyɛ di Dagbaŋ Naŋgban yini Kɔmitii ka Kɔmitii maa wuhi nɛma maa din tu ni di pirili shɛm di yɛn chaɣa n-dee mi Aburi ka sokam dee nyɛ o tarili. Aburi nɛma gba ka bɛ daa pii ka di galisi gari Andɛn yilinima domi Andɛnnim daa gbibi ya ni. Bɛ ni daa piiri li maa, di daa piimi ka Naa Tɔŋ lu Aburinim polo, ka Gushɛɣu lu Andalinim polo. Tɔ! Di daa bi wuhimi ni nam maa ni yɛn chani shɛm m-bala. Amaa din na shɛŋa din daa na doya maa, bɛ ni yɛn lihi li shɛm, ka di niŋ viɛnyɛla ka suhudoo ni nangbani yini ka di be Dagbaŋ din ka bɛ daa zaŋ n-niŋ li. Di pala law n-daa nyɛ li domin zuŋɔ a lihi Gushaɣu, ŋun diri Gushaɣu maa a ni yɛn naai buri yuli ni di nyu o. Ka di daa nyɛ law m-mali saha maa o gba daa naan ku tooi di Gushaɣu. Din nyaaŋa ninvuɣ shɛba ban yaai buri yuli ka di Gushaɣu bɛ ka kalinli. Pa law n-daa nyɛ li, temporal solution n-daa nyɛ li. Tɔ di zuɣu a mi lihi a buri naan dani maa. Naa yaa ku deei bihi andani, naa yaa ku biya buru, ka bɛ yɛn naai buru ni andani maa. A lihi bɛ niriba ayi maa bɛ jɔɣu ni, n-tiɛhi ni a buru bihi, o ni dɔɣi bi shɛba ni o yaansi ni o yɛlli kam. Bɛ so na ʒini di-i naantɔŋ, ni andani bihi, o jɔɣu ni ni o yaansi N tɛha maa n-nyɛ namba waan ka n-di naan tɔŋ. Tɔ ka yiri ya ni a vuri ni a ni dani, ka n dani ti di naan tɔŋ, m o bi biɛhinnima yo, domin bɛ niriba ayi maa n-su naan tɔŋ. Dagbaŋ naa ni yaa ni a bihi yaa ni a yaansi, a yi kpuɣi Naa Yaakubu zaŋ ti taani zuŋɔ dabisili ŋɔ, n tɛha bɛ ni daa bɛ ni lihiri naan tɔŋ nanima, a ni dan yili yaananima, naan tɔŋ nanima anu ka bɛ lihi. Ka a buri yi yaana nima ka bi lɛhi naan tɔnna nima anahi. Di zaa maa bela di biɛhigu maa puuni. A yi lihi Kantampari, o bi yi ni chaŋ ti di Vɔɣu, o yila Vɔɣu kana ti di naan tɔŋ. A bia yaana yaaŋa m-bala ka o ʒindi Savuligu gbaŋ. Ka n ʒini Savuligu gbaŋ n-chaŋ ti di Vɔɣu n-kana ti di naan tɔŋ, bɔ yi wɔligi li? To di zuɣu ti yi bi che ti su yurilim ti biɛhigu maa di ku mali eh, ti yi bi che su yurilim ti biɛhigu maa di ku mali domin eh, naan tɔŋ di pala n saandi domin n yuun pia naa yi kpano ti ti fɔŋ ti fɔŋ gobu ni yɛlli kam ti yɛlli kam daa niŋla naan tɔŋ eh, ni bɛ kpano ka di yɛn wɔ damba n tɛha naan tɔŋ tinkpana nim zaa Bɛ zaa daa kabina ka kuli ma n-daa chaŋ ti dɔni Nantɔŋ ka ti deei ti wadamba neei biɛɣu biɛli kusu maa ka Nantɔŋ naa su li yɛli ŋɔ n yaaŋa ku beni ka lan yina ni n-ti deei m biɛli damba kulisi. Zuɣu ya chɛmiya ti yɛli kpa naani ŋuni yɛn biɛli damba maa kulisi. Ban daa biɛli damba maa kulisi di yuuni maa. Ka n saani lee nyɛ din di naantɔŋ. Dolizuɣu ti su yu ŋɔ maa ti yi bi bahi li ka doli yɛlimaŋli, ka doli kali, ka doli nam, din saɣim ti biɛhigu. Domin zuŋɔ naantɔŋ ni di tu ni di be shɛm, pa lala ka di ʒiɛya zuŋɔ. Pala ka di ʒiya zuŋɔ. Ti mi ni Tijaaninim ni bɛ zaaha mali hankali shɛŋa din lɛbigira. Amaa shikuru gba nyɛla din sɔŋ ni biɛhigu ka di lɛbigira. Zuŋɔ ti ni di yɛn mo mɔri shɛli ka naan tɔŋ lɛbigi ka development shɛŋa kaai naan tɔŋ tiŋ puuni. Dibiya n ti tani doli zuɣu shee ti labi ti baŋ yɛlimaŋli maa ka dolli ka yihi politics ti nam ni eh, n yaangi ni chaŋ ti doya ŋɔ o ni dɔni naan tɔŋ yuun pii yuun pishi gba ka ku tooi bolo ka ku tooi lɛbi naan tɔni naa o ku tooi tum naan tɔni naa tuma bari saha o nahandila o maŋ maa eh, o di mi kali maa gba ni chani shɛm domin a yi lihi Ti deei Naa Yaakubu bihi o ni daa dɔɣi o bihi maa, bigbaan ka bɛ daa dɔɣi, ka bihi maa mi puuni ka bɛ naan lan tom gbibi mabia zɔrinima. Tɔlizuɣu Naa Maan Kurili, o mabia zɔri n-daa nyɛ Naantɔni Naa Sule. Naaman kurili na bi zɔri n-daa bala, ka a lan lihi Naaman, eh, Naa Ndani ŋun daa lan zabi zaŋgbani naa duna zuɣu. To ka Naaman kurili ti lihi Naa Ntɔri Naa Sule.